Qual é qual é qual é pessoal kel é bu nigga Jay Pires e kel li é más um Jay Pires React pessoal abó ki kre da publicidade da bu publicidade li sim man encaixa li sim djuda na nha negócio n'ta djuda na di bo e é si ki nu ta bai pessoal hoje nu sta ben reazi a música di G-Wayne

Oji nu sa ta ben reaji un di kes otus múzikas ki el lansa. A El é la di Tarrafal, má oji en dia el ta vive na Suísa. Kel primeru son a solu profisional na YouTube foi kel ki nu odja Responde-m. Tanbê el ten últimus trabadju ki el lansa komu African Queen i Kabu Verdi na Kópa. Má oji nu sa ta ben reaji a múzika ki txoma Alé, alé. Alé, alé, talvês é Nu bai, nu bai, nu bai. É isu ô nau? É isu, ô nê?

La na prinsipal ten The Real Singelo, ki munti kabuverdianu ka sai, ma Singelo signifika single, rum. Singelo é di la ki ben, ok? Let's go! M'é ka mo keru, ma mi n'konxe tudu di grogu, ma mi n'kre ben ben di grogu na futuru. Let's go! Mas un dia normal N ta ku mi bebe i na pas I era pa nu sta tudu na kas Ka ten tenpu pa sta na pureza I nu jinta kumida na meza E kila ki N ka ta intendi yo Monti mofokas Ta bai festa ku gana ranja un gera ki a es me es ta da na algen pa algen sikrê algen pidi diskulpa es ta gera brother vivi na pas uza kel energia la i transformal nun otu tipu gas ka bu ser bakan mo rapaz i si bo é kes tipu di balda la bai kobe mas. Ka ten! Ka ten! Abo ku kumida na méza, bibida, pikénas, uás, mapadás, bu ta ben perde ténpu ku konfuzion? Abo é balda! Let's go! Si própi, obi konsedju di G-Wayne, let's go!

y ta da pa nu odja-s tudu anu na Santa Mara, un mô ki es ta ben en txada, en pézu pa tipu paga promésa, algun kuza du tipu si, y es ta pruveita pa un life's guard. Bota nha baía dentu kentura so na sabura so na sabura ale ale ale nu bai nu bai nu bai txoma familia. Ale nu ta txiga pa nu brinka bunitu Fasil bunitu Tres pé nu tene na lumi Nu djunta nu kume. Tres pé nu tene na lumi Lógu kantu ki el fla tres pé N pensa otu kuza ma é panela tres pé ki el sa ta fla Nu djunta nu kume ki é Man, nu ta vive eu Ei, ei, ei, xandau un papu retu li sin Txan pui na tela grandi. Broda ku se kuzé ki é fixi bai na kes fora ki ten monti imigranti na fila ki ta ben ki ta faze ses festa ma bu ta fronta ku kuza faze txan dau so un dika ka bu ba da mo ta intxi kadera di kumida na primeru kaza ku bai pamodi kel otu kaza ku bai bu ten ki kume tanbe

Ali si ratxa ta txapa ta torna bisti ken ki bai ta kre torna ben kel é granda verdadi é iselenti i brother ami n vivi di txapadu munti tenpu na nha vida i n ta kurtiba propi
ka ker dizer ma n ka ta kre bisti dretu ma ami i don't give a fuck

Yo, yo, imigranti, yo, gosta di asa, pinxu, ku kes senas la, be. Imigranti gosta, bra. Kel kuza li fika sabi, yo. Rapaz ta rora na tuk-tuk, xon algen ki faze beat. É BLD. Props la pa BLD. Bali, bali, bali, bali, bali, bali. Yow rapaz kel-li é G-Wayne na múzika Lelé. Xa N aproveita li N entra na se konta li N da like, subscreve. React oji xa N odja kol é li na se konta. Xa N pui un txerinhu di kel-li tanbe. Má nu bai.

N ka sa odja-u más ma brother Bon, múzika ja é ta konta un stória ki é crazy, ki é top, ki é ten ver nos ligadu ku nos. ku nos preta y tal en god damn menina la é très jolie très jolie si intendi ahh xa n bai pa kel otu musika acho ke ten mas un ki é cabo verde na copa oh ten otus ten otus.

N ka pode dexa be más pa N ka toma strike Xa N djobe parti di kanone tanbe un parti Ah ok parse pa so el Bali Pesoal kel é G-Wayne uh, dja nu panha se múzika ki txoma Alé Alé i nu da un vizon na kes otu. Se kizer nu pode faze un react di kes otu múzika más asi, más aprofundadu, má yeah! Bali! Bali broda! Yo pesoal, da kel like, subskreve, da kabuverdianu mural, da kabuverdianu mural. Ka bu spera mural di algen